Казан утларына килгән хатлар. Алар журнал белән укучы арасында төп бәйләнеш җепләре. Укучы уйлана, фикер алыша, тәкъдим итә. Менә биредә Фәннәр академиясенең мирасханәсендә татар телендә төрле елларда чыккан журнал төпләмәләре. Алар аша без әдәбиятебезнең үткән юлын өйрәнә алабыз. Бу әдәби-тарихи хәзинәбездә халкыбызның үткәне. Без бишенче елны уяндык таң белән, ди Тукай. Чыннан да, Русия империясенең беренче тетрәнүе булган бишенче елдан соң төрки дөньясында иң беренче булып татар милләте уяна. Әстерхан, Оренбур, Уфа төбәкләрендә, әлбәттә, Казанда бер-бер артлы дистәләгән газета-журналлар барлыкка килә. Аң, Ялт-йот, Шура, Кармак һәм башка бик күпләр. Нәкъ менә аларны Казан утларының чишмә башы дип карарга кирәктер дә. Гәҗит журналлар тәэсирендә татар халкы аңлы рәвештә инкыйлабка килеп керә. Матбугат ирегенең тәмен татыган халык инде сәяси азатлык та даулый, листовкалар язып тарата, ташкын кебек урамнарга чыга. Журналның беренче мөхәррире, атаклы әдип Галимҗан Ибраһимов. Журналның беренче исеме Безнең юл. Аның тирәсенә татар әдәбиятының якты йолдызлары Фәтхи Бурнаш, Мәҗит Гафури, Фатих Сәйфи Казанлы, Һади Такташ, Әмирхан Еники. Инде минем үземә килгәндә, минем беренче әйберем бу журналның битләрендә 26 нчы елның язында басылган иде. Менә шуннан соң бөтен гомерем буена язган күпме, азмы әйберләрем барысы да шушы журнал да басылды инде. Ничек дип әйтим инде, ул еллар безнең әдәбият өчен бик зур сынау еллары булды. Һәм ул сынауны күтәрә алган кешеләр булды, күтәрә алмаган кешеләр булды. Ягъни безнең әдәбиятның үзенә юл сайлаган чагы иде дип әйтергә мөмкин. Аннан инде ул атакага әйләнде. Ягъни. Кешеләрнең, язучыларның бер-берсен кыйнау чоры башланды. Вот. Исеменнән үк күренеп тора, атака, кемгә атака? Ярамаган кешеләргә. Әйе, бигрәк тә шул интеллигенциягә, электән революциягә хәтле язып килгән кешеләргә карата инде бу атака көчле булды. Аннан соң инде ул яңадан үзгәрде, совет әдәбияты булып китте. Менә шул исән-сау калган язучыларны беркадәр үзенә җыючы бер, туплаучы бер органга әйләнде. Авыр сугыш елларында дистәләгән матбугат басмалары ябылганда да яшәвен дәвам иткән журнал тарихның илленче елларына яңа сулыш белән килеп керә. Атаклы Моавит дәфтәрләре белән әдәбият мәйданына журнал аша Муса Җәлил яңадан әйләнеп кайтты. Журнал 60 елларда яңа килгән яшь кешеләргә киң юл ачты.
60 елларда без әдәбияткә килгән вакытта э, Журнал безгә бик игелекле булды. Журналда эшләүчеләр Нурия Арслан поэзия бүлеген алып бара иде. Э, Сибгат Хәким журналының баш редактор урынбасары иде. Хәсән Туфан шагыйрьләр секциясе җитәкчесе иде. Менә шундый өлкәннәр безне, э, бит яшьләрне бергә җыеп, э, бергә туплап, Казан утларында яхшы шигырь бәйләмнәрен чыгарып, безне олы юлга озаткан иделәр.
Шәхес культы фаш ителү, Туфан кебекләрнең илгә кайтуы кебек тарихи вакыйгалар шигъриятне яңа күтәрелешкә әйдәде. Тукай көннәре үткәрелә башлады. Шигырь бәйрәмнәре халыкны мәйданга, зур-зур залларга дәште. Төрле буын шагыйрьләре трибунага менеп халыкка мөрәҗәгать итә башладылар. Казан утлары журналы бу бәйрәмнәрнең үзәгендә булды. Аны киң яктыртты, язучыларның кичәләрен оештырды. Һәм заман белән бергә үзе дә үзгәрде. Яңа тышлык формалары булдырылды, яңа бизәлеш кертелде. Чөнки тарихи юл белән үк журнал татар халкының әйдәп баручы басмасы иде. Безнең журнал Универсал журнал дип тә әйтергә була, чөнки ул бер яктан караганда ерак тарихны казып чыгарса, икенче яктан ул бүгенге сәяси тормышында татар халкының үз аңы уянган вакытта аны да чагылдырырга тиеш һәм шул вакытта ул стратегик планда киләчәкне дә күз алырга тиеш, аңа юнәлеш бирергә тиеш. Әлбәттә, журналның моңа кадәр килгән традицияләре, аның. Иҗади активы безнең журналга татар халкының татарча яза торган иң яхшы каләм ияләребез дә тупланган. Без алга таба да бу журнал мәгърифәт, рух учагы булып калыр дип уйлыйм һәм озак еллар буе шулай булачак, иншалла.